kple susu be magaxɔ amewo ɖe dɔa me mɔ o. Ee, imi aje mi kaka ɖe dukɔ me, yi fukpekpe ma aka na yi o. Dzɔ be mianɔ le ŋgebi Charlotte. Enɔ alãme ƒe blaeve atɔ̃ ahi. Ale be ba xɔ mi ɖe dɔ me. Mi ame bla eve nɔ edɔa wɔ. Gake eba na fifia la, edɔawo wo manyomanyo tae eba ɖiɖi. Ale be dɔa me katɔ ma le dzi yi ne nyuie ɖo. Nu mi wo xe na mi tsa la, ega tse dzi kaba ɖiɖi ko nua bete ba wɔ basaa ko me kpɔ be wɔna la me kaba le nyonyo. Vɔ mia dɔwɔ viwo tse mi le fu kpe vɔ eya la ko me mia tɔ hafi mia tse mia ta kpɔ ŋgɔgbe yi. Mi le wɔ bete me nya eta na mia ƒe dɔa wo. Eɖo ko edi be ya ɖo ko stɔ ale be ku dziƒo xɔ. Eɖe ɖeka be ya awɔ ko stɔ ɖe fimi. Ta mi le dzri ɖoa ɖi kuku ɖe nɛ be ni kpe ɖe mia ŋu ni de abɔ abɔ dome na mia nɔ. Ale be wo dɔ ni yi ŋgɔ. Ale be ni ka xɔ edɔ srɔvi bubu wo kɔ kpe ɖe mia ŋu. Ale be efetsi xe na mi wo le ɖe. Wa ka da ga ɖe ega dzi na mi. Ale be mia tse mia ƒo ŋku me ɖe. Wa fɔ dzi be nuki wɔ mi le ɖe. Mia kɔ wɔ nu nyui ɖe be gbe ɖeka ni mi kɔ nɛ ɖo ŋku government dzi be ya eba na mia nɔ fɔ dzi. Eya ta mia tse mi kpɔ ŋgɔgbe yi. Ta mi le kuku ɖe nɛ ni de abɔ abɔ dome na mia nɔ.

alebe dɔsrɔ̃vi blaene nɔ asinye gake nu woƒe asewo kple nu woƒe yiyi ta la, meva ɖe asi le yi akpa gãwo ta esi sɔ yi ame wuiatɔ̃. Ame wuiatɔ̃ nye ŋutɔ mekpe ɖe wo ŋu yi le wuiade. Alebe mìwɔ dɔa la, mexee

Gake ki mele dzi ye wui me nɔ wɔ gbã yi me nɔ nyɔnyɔ la, mi tɔ mɔ sia mɔ nuɖo stɔ. Stɔ ame ɖo yi, ewui mi dɔ ale nyɔnyɔ tse na me kɔ tu dziƒo xɔ tse. Gake fifi yɛ ki edɔ anu ebɔbɔ ɖe enu ƒue asi xɔ xɔ ŋu. Ta ame ka le edzi yi na si we si gbe wo nɔ edzi yi gbã. Ata mi ɖo kuku ɖe be government mi kpe ɖe mia ŋu. Ale be me ba dziƒo xɔa yi me tu ɖe Meɖe store ɖeka ɖe be makɔ ɖo post o ta maɖe kuku be mehiã government o kpekpeɖeŋu mikpe ɖe ŋunye makɔ wɔ dɔa miɖe dzi. Ke mi wa ga employ amewo. Amewo mɔ o. Kple susu be makaxɔ amewo ɖe dɔa me mɔ o. Eh, imi aja mi kaka ɖe dukɔ me, ifu kpekpe ma aka na yi o. Hey, what's up? Leke nye domia, mia katã mi mɔ kpɔ ŋkɔ mie nya. You don't know Stonebwoy, Everlove TV,